Storja oħra mill-ktieb tal-Professur Olivier Friggieri, Stejjer għal qabel jidlam, hija sol tal-ħamiem sinjur. Fil-misraħ tal-belt kellna ġmielu ta' ħamiem. Meta konna żgħar irħielna niġru warajhom naqbduhom minn denbhom meta jirnexxielna u nerġgħu nħalluhom itiru minn idejna. qabel ma jġorruna magħhom bl-iskossi rrabjati u qliel li kienu jagħtu biex jaħarbu. Ġieli konna nibdew ngħodduhom, waħda, tnejn, tlieta, erbgħa, u filli naslu sal-għaxra, u filli jidħlu f'xulxin, iduru 'l hawn u 'l hinn, u jkollna nieqfu jew nerġgħu nibdew ngħoddu, b'qalbna kważi maqtugħa. Kull tajra kienet ħoxna u fuq tagħha, u l-ilwien tagħhom kienu jimlew u jsebbħu l-ambjent. L-art, miżgħuda bihom, donnha kienet timxi. Xi drabi, imnalla kien hemm it-tgergir li kienu jagħmlu l-ħin kollu, għaliex il-ħwienet siekta u x-xjuħ jitħaddtu b'leħen mitfi u imkarkar kienu jagħtu xejra ta' niket kbir. In-nies kollha kienu jidrawhom il-ħbieb speċjali tal-misraħ. Issa jnaqqru minn hawn u issa jduru lil hinn, ħielsa daqs ir-riħ u ħfief ftit inqas minnu. Issa jittajru fuq xi siġra li kulħadd kien jafha l-istess sa minn ċkunitu u issa jħufu bl-akbar kordjalità ma' riġlejn kull min kien hemm. Ma kinux jibżgħu jew jitgerrxu u la mill-uċuħ qodma u lanqas minn dawk li ġieli dehru fostna għal ftit bħal l-għasafar tal-passa. Sol tal-ħamiem, sinjur! Sol tal-ħamiem! kien dejjem iredden Vestru minn xħin jisbaħ sa nżul ix-xemx tas-soltu. Nafu dejjem fil-misraħ kuljum kuljum sajf u xitwa bl-istess qalzijiet qadim u sidrija u xi drabi kien ixidġlek minn dawk li jfakkruk fl-antenati. Il-mustaċċi żgħar żgħar tiegħu ma kienu jaqtgħu xejn mal-bqija ta' wiċċu. Żgur li qatt ma sab lil min jgħidlu b'dan. Kien mitluq f'ilbiesu u nafu dejjem b'leħja ta' jumej. Iżda n-nofs tbissima ta' tfajjel kienet li xegħellu wiċċu bħal xemgħa. Trid u ma tridx kien ikollok tieqaf tkellmu. Madanakollu, hu mhux kliem kien irid. Sol tal-ħamiem, sinjur! Kliemu kien l-istess għall-fqar u għall-għonja. għat-turisti u għaċ-ċittadini komuni kollha, u kulħadd kien jitfagħlu xi ħaġa fil-kaxxa ċkejkna li kien iżomm fuq żaqqu b'idejh it-tnejn biex jilqa' fiha l-għotjiet tan-nies. Kaxxa mimlija sa nofsha bil-qamħ u l-qaraboċċ, u x'kien ifettillu irħilu jdeffes id waħda jimla ponn u jxerrdu mal-art. Il-ħamiem fidil kien jagħraf minnufih it-tisfira ħafifa tiegħu, u l-ħoss ta' l-ikel mistenni itektek fuq wiċċ l-art kienet tifhmu kull tajra, anki l-aktar waħda ġdida. Il-ħlejjaq kollha kienu jinġabru fi ftit waqtiet għal laqgħa ġenerali. Min minn fuq l-ogħla bjut antiki fil-qrib, min minn fuq il-friegħi ħoxnin tas-siġar, u min nofs it-triq fejn il-ħamiem kellu kunfidenza xi ftit żejda mat-traffiku u mal-liġijiet magħrufa tiegħu. Kellu kunfidenza wisq aktar mill-bnedmin infushom. Ma kinux jonqsu li jiġu wkoll xi żewġ għasafar mhux mistiedna u jitħalltu, bil-wiċċ tost kollu, mal-ħamiem, inaqqru u jissieltu bla dnewwa, iżda bla ebda jedd leġittimu għall-ikla vestru. Min-naħa tiegħu Vestru qatt ma keċċa lil ħadd. Ir-raġel ma kellu 'l ħadd fid-dinja ħlief lil Fefu, kelb komuni, issib bħalu kemm trid, li kien trabba miegħu minn twilidu. Kulħadd kien jafhom bi ħbieb mill-akbar, dejjem flimkien. U jekk Fefu kien jaħsel jitbiegħed xi ftit passi minn sidu, Vestru kien jaf sewwa li mal-ewwel għajta sieħbu kellu jasal jiġri ħdejh. Int ħabib kbir tiegħi, Fef, u l-ħajja tagħna ngħixuha flimkien. Jekk int ferħan, jien ferħan. Jekk jien imnikket, int bħali. Kien iredden Vestru u huwa jħejji l-ikla ħafifa għalih u għall-kelb wara li jkun inġabar f'daru filgħaxija. Fiż-żewġ kmajriet li kellu f'Estru kien imidd idejh għal kollox u donnu qatt ma ħass il-ħtieġa li jiżżewweġ. Il-ħajja ta' waħdu għexha minn żmien il-Gwerra Dinjija li fost il-vittmi tagħha ġarret ukoll lil ħutu kollha. Il-gwerra għallmitu l-ġuħ u l-faqar u kif jispelli l-kelma twila u tqila inġustizzja. Issa li ż-żmien għadda u dera, ma seta' jgerger minn xejn. In-niket kien jaf jidfnu fil-qiegħ ta' qalbu. U f'għefu kien jifhmu malli kien ħares lejh. Dejjem il-kliem tas-soltu. Il-kliem twajjeb tal-ħbieb li m'għandhomx x'jaħbu minn xulxin u li m'għandhom lil ħadd aktar fl-univers kollu, kbir kemm hu kbir.